Salam hemmäňize! Gysgaçanyň täze sanyna hoş geldiňiz! Eger-de podkastymyza degişli teswirler ýa-da interwýuda görmek isleýän şahsyýetleriňiz bar bolsa, bize Instagramdan ýa-da beýleki sosial medialardan ýazyp bilersiňiz. Bu gün bolsa biziň myhmanymyz Ýaran Allamyradow. Durmuşa dürli nokatlardan garamak her kime başartmaýar. Ýöne Ýaran ony ýazuwa-da geçirip, türkmen diline okyjylara ýetirýär. Ýarany biz Galamkeş ady bilen sosial medialerde platformalaryndan tanaýarys we şu gürrüňdeşlikde hem Pelsepe, Gurbannazar Ezizowyň goşgulary we Ýaranyň ýazan işleri barada gürrüň etdik. Galanynam näme, Ýaranyň özünden diňläýeliň! Diňläň we lezzet alyň! Hindistanda okaýan, Bangalore şäherinde master okaýan, ikinji, ikinji kurs. Gorumyň Applied Genetics, Amaly genetika, diýip ders berdiler hocam. Bet, neme, biz nähili bol ýagdaý? Aý, özümizem okamany gowy görensoň gysgaça toparam bar-a, seň mediumyň bar-a, mediumdaky ýazýan zatlaryň, instagramdaky sahypalaryňy goşduryp, ep, näme şahsyýet açylmadyk bir zat hany.

Sözlerde türkmençede-de keş ulanylýar da. Ýao. Çilimkeş, pylan zat keş, bir zady gaty gowy görýän adama ýa-da hon ulanylýar, iş hon, näme, arak hon. Honam gowy gelşenok bir hili, owadan oturanok. Hawa. Ondan galan keş, ýagny ýazman durup bilmeýän adam ýaly. Bäh.
Indi owadan gelýän bir zat goýmaly-da.
Asyl ilki başdan nähilek ýagdaý boldy? Äý, ýazyk, hany şuny paýlaşaýyn ne diýeýdi? diýip iteren zat näme? Äý, asyl zat näme? Men analogiýa etmäni gowy görýän, bir zatlar meňzedip ýören ýok ýerden. Hemişe şony gözleginde däli. Köplenjem adamlar ünsleri hä şo nemeleri halaýarlar meň edýän meňzetmelerimi halaýarlar. Onda aýalam onam ýazyp başlady. Mysal sebäbi bir zat düşündirmegiň iň gowy usuly meňzetmekdä. Hawa. Has hansy has zatlara meňzetmek ondan şoňa görä diýip ýazyp başladym ony soň aňyrlar. Soň men birki adama ok atdym, üç-dört adama, soň publish et muny çap et diýdiler.
Aý nirde çap edip bolar, seretdim medium. Hawa. Şeýdip başladyk. Gaty bet. Ýöne asyl bar-a, kyn ýagdaýy bar-a, islendik ýazyjy ýazýan adamlar üçin-de ile çykarmakda öz ýazýan atlaryňy. Bilýäňmi birhili gorky barmy, zat barmy, nädip ýeňip geçýäň şo zatlary, meselem?
Asyl mysal üçin Nemat Oýazow bolsa, Neme diyen olara ay siz men pikirime sylaw hormat görkezmeli zat diyerler welin aslynda köpçülige çykaryan adam öz pikirini bolsun nämesini çykaryanam bolsa öz görnüşini şeklini mysal üçin kontent kreatorlar bar zat yazayanlar olar öz görnüşini şekilini çykaryan men diňe pikirimi çykaryan aslynda haysy has howply bilmedim arasy. Çagyň ýatyp biljek. Ýöne köpçülige çykarýan adam näme çykarýanam bolsa taýar bolmaly. Birinji bilen nämä taýar bolmaly? Tankyda açyk bolmaly. Sen taýar bolmaly däl, tankyda teşne bolmaly. Eger ösesiň gelýän bolsa. Hawa. Razylaşýan.
Onsoň, eger birinji geljek zat tankyt. Eger garşyňdaky adam seni sylaýan bolsa, sen barada niýeti gowy bolsa etjek zady, birinji etjek zady tankyt. Hawa. Eger birim tankyt etmek üçin hem garşyňdakyň bir güýji, pikiri, düşünjesi bolmaly şol neme ýazýan zadyň barada. Onsoň, muňa birinji bilen taýýarlanmaly. Tankyda taýýar däl bolsaň, git-de, ýa oturyp ýeke özüň bile gürleşen ýalyma. Aaa. Biriniň tankydyny kabul edip bilmejek bolsaň, onda ikinji taýar bolmaly zady bilen näme, gury boş gürrüň ýaly, ýagny konstruktiw däl-de, ýapyjy diýýärler-ä, bir peýda getirýän tankyt däl-de, ýöne boş gürrüňler bolýar. Aý, sen pylan zat edýäň. Aw. Ýöne diýmek üçin düýä şony gelýär, komment edesi gelýär. Şony diýip gidýär, başga hiç nemesi ýok. Ýa sen maňa maslahat berseň diýsem, o barada hiç pikiri ýok. Ikinji görnüş bu. Bulara-da taýar bolmaly, sebäbi sen köpçülige çykaldyň, bazara çykaldyň, sen neme ýalyňok. Edil şu miwe zat, elimde gawun, garpyz alyp bazara çykan ýalymda, kim näme diýse taýar bolmaly. Çym-gyzyl zat çykaransoň biri gelip ak diýip biler. Hawa, ol nimedar.
Mesele däl şo şo zatlary kabul edip bilmedik ondan ýene bir zadam öwgi aý sen gaty gowy edýäň aý diýedik mundan ýazyp bolýa galamyň özi gidýän zat ondan şo zatlara-da taýýar bolmaly sebäbi öwülseň öwgini kabul etseň neme bolýa adam özüni ýeterli duýup başlaýar hä men bet ekenim diýip duýup başlaýar ondan dokduk duýgusam Gowy däl-ä. Kelläň guýa a. Hawa dok şöhratdan gaçyp öçüp neme edýäne gaçdym diýip beýlesini goşup duran şöhratdan şoň ýaly neme däl gowy däl doklukda ýogsam gowy däl onnoň şu üç sany zat esasy dördünji iň gorkunjy näme hiç okalmazlyk. Bäh.

Zat galamkeş okaýaňmy zat diýip menem eý ýaran tanaýan ýarany eýer okap görmezmi okap görende diýýä sen ýitirýän zatlaň köp diýýärä menem eý hany onda göreli diýip okap gördüm bet söz ýok gyzykly a ýöne debat edip boljak meselem gürleşip boljak topikler köp soňam gürläp otursam gürläp oturybermeliä soýagda indi hersi aýratyn bir podkast hakyka hersi aýratyn bir podkast etseňem bolýa şeýle bir sorag bar. Neme-da, meniň pikirimçe, biziň ýaşlaryň arasynda pelsepe ýa-da filosofiyamy biziň, aý, filosofiýa bolsa has düşnükli bolmasa. Pelsepe barada ýazypsyň, birnäçe zatlaň bar, işleň bar. Nädip duş geldiň? Näme sebäpden? Aslynda näme boldy? Bir goja aňsat düşündirýän pelsepe kitabym bardy. Iňlisçe. The Book of Philosophy diýip, asyl o The Book of Science, The Book of Art şoňa şoňa diýip gitýär dowam edýär. Şol The Book of Philosophy-ni alypdym elime. Seretdim, aňsat düşündirýär ýaman. Ynsan pelsepe mysal üçin näme-de pikir edenlerinde, olar pikir edenlerinde uzak ýoldan aýlap getirýärler. Ýöne umumy şeýle seredende, daşdan seredip bir aňsadrak bir näme gurluş çykaryp bolýar struktur struktur çykaryp bolýar da ondan şoňa görä diýdim aý muň ýaly aňsat düşündiren bolsalar adamlar biraz höweslener ýaly e, türkmençe de geçip bolar diýip pikir etdim ondan bir ucundan başda köpçülige çykaranda şolary çykaryp başladym ýogsam öňem ondan öň ýazylan makalalarym oýlanmadym durdy hmm. Depderçede, depderçe diýýärmi, nogla üstde nimedäki telefon nogla üstde depdere ýazýan. Soň ilki pelsepeler çykyp başlady. Bah. Sebäbi adamlar biraz şoň ýalatlar gowy ýa-da pelsepäniň näme etdim, men bilemok, näçesini okap gördüňiz-de.

Bilmedim, sebäbi näme, özüňem bileňok öýtýän. Ýöne zadyny, ýaňky azajyk storytelliňem goşýan ekeniň-dä. Pelsepäni gowy düşündirmek üçin-dä. Bu ýaňky aýdyşyň ýaly, özüňem birhili gülküljüräk edip adamlara has ýakymly. Meňpikçe gaty gowy zatmyka diýýänler-ä. Nädip diýilýär, birhili ýazylyş ugrumy, ýazylyş ýolumy adamlara düşündirmek üçin. Indi, heý, zady bilmän geçdik-ow, biz-de seň zadyňy gürleşdik. Galam kimiňki bar-a? Eýeçilik baradaky. Ah, ýadyňa düşýärmi ýazan işiň? Hawa. Şonda gürleşip, aý, ne, galam kimiňki zat diýýäs-aý. Biz-ä bilmedik, galam kimiňki, senden soraýyn diýip otyrym. Aý, indi diňleýjiler zat edýändir, aý, näme diýip otyr-aý diýip. Hawa, zadyň, ýaranyň ýazan işi bar, medium-da, galamkeşde. Ýokap görüň. Ýöne, galam kimiňki?

Onda şoň üçinem adyna aslynda zat diýip goýupdyrys türkmen dilinde-de eýeçilik düşün diýip goýupdyrys-a. Pylan zadyň, hawa, galamym, ruçkam, depderim, kitabym, ym diýmek keýpli bir hili sen özüňi güýçli duýdurýar. Özüňi şoň üstündäki täsiriň bardygyny, şol gudratyň aşalanmadygyny, seň teňňeliň aşalanmadygyny duýýaňdyr bir hili. Onda ýöne seredip görýän welin bu eýeçilik düşümiň eýeçilik diýip at dakylmagy ýaman ýalňyş gelýär. Näme üçin ýalňyş gelýär? Ym, ym, im diýýän zatlarymyzyň hemmesi biziňki däl. Eýeçiligimizde däl. Hakykat. Ýöne näme bar?
Birazjyk degişlilik bar. Ýani bir baglanyşyk bar. Maňa degişýän ýeri bar şol zadyň. Dogry eýeçiligimizde hiç zat hani galan zat diýende howa men galamyn diýse bir adama garşy çykyp bolmaz ýöne ejem ejem biz ejemiziň eýesi däl eýeçilik edemzok biz ýa gelnim ýa çagam Biz her haftada näçe çaganyň eýeçilik ýalyk hesap etsek biz eýesi däl biz olar aýry adam biz aýry adam hiç adamdan biz eýesi bolup bilemzok ýöne biz şoňa emin ulanýas. Bäh.
Ooo.
Indi şu taýda has ünslenmeli bir zat bar ym im ulananda adam özüni gaty berberde şol ugurda ýani men diýlen zady gaty erbet gadyrly gymmatly hasap ediberse, çyndanam özüniňkidir öýdüp başlaýar, höküm etjek bolup başlaýar. Hawa. Diýenini etdirjek bolup başlaýar. Ondan soň onuň emoşylmasynyň yzam bar-da, diňe bir töweregindäki adamlar bilen bolanok, jemgyýetiň bar, halkyň. Häzir halkyň diýen adam çyndanam eýesi diýip hasaplaýan bolsa özüni nähili ýere barjak işiň soňy bolar. Mysal üçin, Näme diýersiň? Hudaýyň. Hum. Hudaýyň eýesizligi ýaly bir pikir gelýär-de adamyň kellesine. Ondan gözel näträdir, şol adam özüni hemme zatdan öňde goýan bolsa, ýa-da eýeçilik duýgusyna şoň keýpine özüni gowy beren bolsa, onda Hudaýdan hem, aýt sen näme üçin beýdemok? Şundan soň ol atyp isleýär. Ýaly duýgulary girip bilýär da. Bah. Hakyky. Gyzykly ýagdaý o. Bilýäňmi, oýlasaň, oýlap oturybermeli. Yzyk ýöne biz şony aý gürleşdik däl-ow, menem özümem pikirlenýän-ä. Bäh, eý, oturyp-oturyp şu temaga gelmek diýýän bir girek dälmi aýdýan? A, näme, näme iter, näme iterdikä diýýän, gyzykly özünden soraýyn-da. Näme galam kimin gidip diýip bar-a goşar diýip. Eý, Gaty gowy. Asyl nemede zat bar ýazypsyň. Biz beýle atdyk. Stoisizm bar ýazypsyň. Seneka bilen Aristotel belläpsiň. Olara nirden düşdüň? Nirden başlady? Asyl gyzyklanypda.
Olaryň üçin hem şol pelsepe kitapdan aslynda başladym. Stoisizmde näme-de Diogenden zatdan. Näme diýip, irki pelsepäni ilki ýazaýyn diýdim. Sebäbi azyk düşündirmek aňsadrakda, sözlük, türkmençe söz tapmagam aňsat. Häzir soňky döwür Kant zat döwrüniň pelsepesine gelýän welin, türkmençe söz tapmagam kynlaşýar. Dilim azyk ejiz berip başlaýar. Ondan ilki bilen irki pelsepeden başladyk. Şo taýda Budda bar, Diogene, ondan başga kim bardy? Şo başdaky nemeler bardy, ýeke adamlar bardy. Ýöne üçlä baryp ýetişmedim. Ol e, halypa şägirt üçlüsi bar. Sokrat, Platon, Aristotel üçlüsine baryp ýetişmedim. Onam entek ýazmaly ýöne. Ondan hem külüm käbirlerini ýazdym. Hawa. Aňsat aslynda saýlamakda neme esasy üns beren zadyň zat boldy. Nädip

Nememi? Zat bar. Sen biz zenofobiýa bar diýýärdiň, o barada soň gürleşeris welin, şuny oňa geçmänkäk zat soraýyn diýdim. Asyl bul, indi filosofiýa koneçne bilýän adamlar kän bir düşünmänsoň birhili adamlar birhili dinmika diýip pikir etýärler-de. Bilýäňmi, filosofiýa okaýanlara zat etýänlere birhili özümem ol diňe biziň ýagdaýda däl, bärde-de hemme ýerde bar ol mesele. Kitap okamaýarlar-da, filosofiýa okamaýarlar. Indi men özüm filosofiýa okamany gowy görýän napyrmerde. Esasanam ýaňky stoisizm diýýär, ýagmasa-da Fridrih Nişeň kitaplary bar. Kelläňi agyrtýan kitaplar, ýöne bir hilek oýlandyrýar-da. Oýlanmany gowy görýän. Onnoň sorag şeýle-de, asyl nähili filosofiýa adamlara açyp bir hile gyzyklanyp gör diýýän filosofiýalaň barmy? A indi pelsepe diýip aýdar-la. Pelsepe ugurlary bolýarmy ýagmasa-da şul ýazyjyny okap gör, meselem, şunuň işini okap gör.

Mysal üçin, onuň pikirleri möhüm däl, pikirlerem möhüm elbetde-de, ýöne nädip gelipdirler? Hum. Mysal üçin, şol ýola nirden sowlup, nirden öwrülip gelipdirler? Nähili pikirler, ondan öňküleň kimin pikirlerini ulanypdyrlar? Ondan soň kime ýol açypdyr? Mysal üçin, şo zatlary kow-da, mysal üçin, bir ýerde hemme zat suwdan diýýär. Indi şu biz şu wagt bilýärisem, hemme zat suwdanlygyň däldigini. Ýöne o döwür adam eline taýak bilen çopançylyk edip ýörkä nädip pikir edipdir ony?
Hakykat. Esasy zat, aňyrsynda mysal üçin, hemme zadyň bir zatdan gelýändigini nädip bilipdir? Görýäňmi, ot bir tarapda, bir tarapda daş. Bir ýaşyl bir gök nädip bilipdir? Pikir alyş usuly möhüm. Ondan Memedemak hiç kime mysal üçin plan sepip welosipedini plan ýola okap görüň dälde. Hersiniň pikirleniş usulyna üns berip görmeli. Bulam neme ýaly matematika zorlaşyr ýaly. Gynanç. Analiz analiz edip görmeli.
Hawa, hersin gelen ýoluna seredýän bolup bähtiýar, eý, şu ýoldan ýöräp görüpdir. Ol adam neme ýaly okamaly däl, absolýut dogry ýaly okamaly däl-de, bi olam adam sebäbi. Ondan ol adamlar hem saňa öz ýoluny öwredýär. Ondan senem o data saýnsda, AI-da zatda neme edýärler-ä, ýa maşynlarynda edýärler, o data ýygnap, ýygnap, ýygnap has kämilleşip gidýär.
AI-da bolýar aýtýanyň-ha.

Ýaňky çözülen problemalary okaýaň, okaýaň, okaýaň, ony ýöne okaýaň, ýöne bir okamak däl-de, nädip gelipdir, analiz edip okamak, dogrymy şo geliş usuly? Men bolsam näme diýerdim şoň ýerine? Beh, senem bir şahsy agyrlygyň bar, seň bir beýniň bar, pikirläş usulyň bar, seň tejribeleň bar. Belki seň pikiriň has gowudyr. Köp adam şunda ýitirýär dagy özüne pikirlenme şansy berenok köp kişi. Okanda gara. Okanda aslynda dialog şeklinde okamaly. Garşyndakyny sen sorga çekmeli däl.
Dogry. Bah. Neme da? Kyn şuny şuny adama düşündirmek napyrlar. Ýaşlara düşündirmek şu ýagdaý şular ýalak diýip däl. Aslynda şuny okatmagam bir mesele däl-a ýaşlara. Ýöne okaýanlar naprimýer şony düşünmeli-de. Hum, ýaňky ýalak. Ýan.
Hum? Belki zat etmeli. Sen öz edýän işiňi ýazmaly. Hum. Mysal üçin, şuny okadym diýmelilämde ýa-da şuny şuny diýýär diýmelilämde. Meňem pikirim şu diýip gaýrat görkezmeli. Ony diýseňem käbir adamlar diýjekler çykyp, sen nädip Sokraty ýazgaryp bilýäň? Mysal üçin.

Çykaryp çişirip görkezmek üçin hem ýazmaly. Ýa gürlemeli. Öndürmeli-dä. Hakyky döretmeli.
Ondan gürem ýene bir zat bardy, ýaňky diýdiňä haýsy filosofiýa nämä görä. Aslynda men şeýle pikir edýän, dogry pikir şeýle birhili tar ýaly hasap edýän. Tary bir tarabyna çekdirýäň ony, sypyp beýleki tarabyna gidýär. Orta gelip duranok. Onam pelsepä-de seredýäň, ony şoň ýaly köp pikirleri bar. Biri saga çekýär. Oň çekdirilişine çydaman, şo güýje çydaman beýleki çepe gidýär. Onam köpüsine seredýäň ony, mysal üçin ýa-da kenikler bar-a siňlisi. Doý, durmuşdan git, nämede ýaşa, boloçkada ýaşa bak diýýär. O näme üçin diýýär, seretýär, durmuşyň içine batyp, il näme diýerkä diýip, köp gazanjak bolup, has dünýälige urlup, kösenip ýören adamlary görýär-de, terki dünýä bolýar. Ýa o arasy ýokmy oň? Bah. Köpüsine seredýän bolsa şeýle. Käbiri seredýär, hiç kellesini ulanman ýören adamlara seredýär, duýgusyny ulanman ýören adamlara seredýär-de, ýok diýýär, diňe kelläňi ulanmaly diýýär. Ýöne duýgam barda adamda bir neme bar duýgusyzam bolanok. Ýok. Onda hersi nähak tar her kim tara kakýada. Biri saga kakýa biri çepe kakýa onda şo tar duranok ortada. Sen onda öz ortaňy tapmanda ýaňky tar kakylyşyna görä. Ýok. Saga çepe kakylyşyna görä ortany görjek bolmaly o. Hiç kimem ortany ýazanok. Mysal üçin köp kişi. Bäh.
Men diňläp otyryn. Bäh, köp bäh diýdim. Näme üçin? Özümem oýlandyrýardy aga ýaňky ýagdaý. Soň, asyl şu metaforamy nähili diýeýin birhili size düşündiriji däraý şu tar ýagdaýyny. Neden ýaňky aýtjyň ýa diýýän kaga aýtgy beýlede. Hemme filosofiýany tar diýip hasaplasaň öwrenip bir saz çalyp bolýar diýýärä öz beýniň bilen. Hawa, şoňa gelýärde. Gaty oba gowy düşündirip, şony şoňa ulalyp düşündirip aňsat bolarmyka diýýän hemme kişä-de. Ýa, gaty bet. Biziň häçiler ýaly bet ideýa atçydy. Men bir oýlan otyryn, gaty neme etdim bir hile kaý çykyp gitdi kelle. Neme, neme diýdiler, topardakylar haýyş etdiler. Xenofobiýa näme? Näme barada aýdyp, näme? Xenofobiýa?
Ideýasy näme, nähili adamlar, nirden gelip çykýar-a?
Aslynda zat diňe ýa biziň nähili aýdaýyn, aslynda gaty tebigy zat ksenofobiýa. Ýöne her tebigy zadyňam biz üstünden gelip adam bolýarys da. Hawa. Mysal üçin, hajat etmek hem tebigy zat, nahar iýmek hem tebigy zat. Ýöne şony bir usula sokýarys, bir düzgüne, tertibe salýarys şo ýaňky tebigy zatlary-da. Derlemek zat hem biz tebigy zat aýlanjam görünýär, ýöne. Bir tertibe sokýar. Zenofobiýada aslynda aslynda zenofobiýa näme? Zeno üýtgeşik diýmek. Fobiýada gorky diýmek. Hawa. Ýani üýtgeşik zada bolan bizdäki gorkyny görkezýär aslynda zenofobiýa. Biz üýtgeşigem näme? Diňe bir üýtgeşik däl-de bilinmeýän. Sebäbi bilsek üýtgeşiklikden çykýar-a ol adatylaşyp başlaýar biz üçin. Hawa. Bilinmeýän üýtgeşikligiň aslynda bizi gorkuzýar. Mysal üçin, seredip görýän boluň, gorkunç kinolarda, horror tipli kinolarda iň esasy gorkunýan, gorkuzýan zat görünmeýän zat. Şoňa şekli ol ýüze çykansoň bar-a, bar kino gyzygy gaçýar. Ýa. Şo monstruň şekli ýüze çykansoň. Asyl şu aýak yzy bilen, sesi bilen, dady bilen gorkuzýar. Görnenok bolýar, has beter elhenç görünýär adama. Aslynda şondan gelýär. Biz görmeýän zadymyzdan gorkýarys. Görmeýän ýaly, bilmeýän zadymyzdan gorkýarys. Soň näme bolýar? Şonda bir saýlaw etmeli biz. Ýa sag, ýa çep. Indi bilemzok. Bir bilinmeýän zat bar we biz gorkýarys. Indi şu taýda ýa radio ýowşaýar, kelläňi ýere sokmaly. Ýa-da bilmegi saýlamaly. Bah. Şular taýda ondan bilmegi saýlan wagtym näme edýäň? A adamlygyňy boýnuňa alýaňda birinji bilen. Sebäbi näme üçin sen kelläňi ulanmagy saýladyň? Adamlygyňy boýnuňa alýaň. Ondan soň näme etmelidigine karar berýäň. Gaçmalymy? Nirä gaçmaly? Näçeräk gaçmaly? Ýa gaçmagam gerek dälmi? Indi şu taýda üç sany zat men edipdim, zenofobiyada-da, makalada edil. Okatmaly hut ýadyma düşmändir, öňräk ýazypdym. Bolup biljek mümkinçilikleri pikir edip görýäňdir. Mysal üçin, diýeli, çöň bilen şo gorky bilen ýüzleşmegi, şoň gorkýan zadymyzyň nämedigini tanamagy saýlamadyk diýeli. Gorkup gaçdyk. Näme peýda etdi? Hiç zat peýda etmedi. Ine şu taýda bir mesele bar, gorkýan zadyň, Aslynda hiç gorkunç dal bolup biler. Birinji ýol. Hawa. Dogry dämi? Asla. Aslynda hiç gorkunç dal bolup biler. Ikinji ýol. Aslynda gorkunç bolup biler. Ýöne bir çäresi bar bolup biler. Hmm. Üstüne pikirlenersiň, pikirlenersiň, ugrun taparsyň. Hawa.
Üçünji ýol näme? Gorkunçdyr, çäresem ýokdur. Hmm. Ölüm ýaly, mysal üçin. Hawa. Gorkunç, çäresem ýok. Gaty ylgap gaçyp görüp, gaçyp bolanok. Ahyry bir gün barýan şo-da. We pikirlenmegem islämok. Indi şu taýda üç, üç sany ýol bar. We üç ýagdaýda-da, gorkunç zadyň üç görnüşinde-de şony bilmezlik çözgüt däl. Üçüsinde-de şony bilmek çözgüt. Sebäbi näme üçin? Eger birinji ýagdaýda bolsa, gorkunç däl bolsa, asyl hiç gorkunç däl, men ýöne wehim edipdirin. Gorkunç däl, men özüm ýöne biderek pikire çümüpdirin. Bilmän şoň gidip görmän bilmeýän. Gorkunçmy däl. Ikinji ýol gorkunç, ýöne öz demände öwrüp bolýan zat şu göz öňüňe getir, on müň ýyl mundan ozal at gördüň ilkinç gorkunç zat, ýöne eýtdiň beýtdiň üstüne mündiň çykdyň gullanyň. Şony ýanyna barman bilip bolmaýar. Biri birinji baryp gördi, elledi, belki bäş-alty sany adam şoňa garşy çykdy, bar-ow git beýläk, gorkmuşlar la göreňokmy diýdi, belki, şeýdip-şeýdip geldi, ikinji ýol, üçünji ýol näme, gorkunç, çäresem ýok. Indi gözüňi ýumup şondan gaçyp bolýarmy, bolanok. Onda peýdasam ýok. Gözüňi ýummagyň. E, üç sany mümkinçilik bar şu taýda. Belki dördünjini aýtjaklar, dördünjinem aýdyp biler. Üç sany mümkinçilik bar. We üçüsinde de bilmedik gowy däl, bilmek gowy. Hmmm.
Beh. Bilmäniňden bileniň gowy daga. Şoňa gaýdyp gelýärsiň. Hawa.
Iň soňunda şo gowy bolýar. Hmmm. Sebäbi bilmeseň, birinji gara bilmedik wagtyň bir zat adam edýäniň birinji zady ret etmek bolar. Pikirlenmegi ret edýär. Bilesi geljiligi aýyrýar. Onda hem hiç peýdasy ýok. Gorkyny köşeşdirýän, köşeşdirenok. Özüňi alýaýyň biraz. Onda şo ýagdaýda indi bu zenofobiýany hemme zada edip bolýar. Pikire edip bolýarmy? Edip bolýar. Bilinmeýän bir pikirde ylgap gaçyp bolýarmy? Bolanok. Gözüňi ýumup gaçyp bolýarmy? Bolanok. Şoň etjek täsirine gaçyp bolýarmy? Bolanok. Pikir edip bolýar, adama-da edip bolýar. Mysal üçin, milletparazçylyk, tiretat-taýpaparaçylyk hemmesi şondan çykýar. Bilenok sebäp, tananok. Bebaplyň nähilidigini tananok. Özüçe pikir ýöredýär, Äý, şundandyr, mundandyr. Olam şondandyr. Tanadagyň ol. Häzir sen tanansoň, oň ýaly däl bolsa, sen nämäň peýdaňa, saňa gowy. Şoň ýaly bolsa, sen şoňa görä özüňi gorarsyň. Iki ýagdaýda-da aýdylan zat dyrraý diýeniň bolanok-da. Hawa. Onda adamyň tanşansoň öwrenýär-de, her harakteriň bir peýdaly tarapy bar, gowy tarapy bar. Ondan tanşansoň sen şony dogry ýolda ulanyp başlaýaň. Ýöne adamlar köplenç muňa kyn görýär, pikirlenmeli, sen risk almaly, zat etmeli diýýärde, ol plan zatlaý diýip gaçýar. Hawa, şol ýagdaýa bar. Asyl neme ýadyma düşýär, zat bardy, kimiň kita, hä, Malkolmyň Gladwell aýdýar-a, adam diýýär, beýnisi diýýär ikä bölünýär, emosionalnyý beýni diýýär, pikirlenýän beýni diýýär-ä. Ondan özümde nätanyş zat görsek diýýär, göni emosionalny beýnimiz oýnap başlaýar, hiç zat pikirleseňiz gelenok diýýär. Gorkup diýýär özüňi diýýär, birhili ýeride ýok zatlary pikirlenip diýýär, özüňi hasam gorkuzýaň. O türkmenlerde goşa näme gorkana goşa görner diýýär, hakyky zat o. Olam özümden gelip çykýar-da. Ondan ýaňky şo Malkolm Gladweliň ýadyma düşdi. Asyl diýýär, ýaňky diýýär emosionalny beýnimizi has öňe sürensoň diýýär adamlar şoňa gelip çykdy diýýär-de. Onam näme etmeli? Pikirlenýän beýniň bilen ýöre bilýärde, köplenç şon ýanak ýagdaý zenofobiýa ýada özüňe tanyş däl zatlara duş geleňde diýärde, onam nädip etmeli, okamaly, öz belli bir adada potensialyň, beýniň işlemeli diýärde. Soň aslynda bi fiksional bolmadyk zat bolup biler, gahryman, Şerlok Holmes diýärä, bi beýin beýindäki öýjükden ölýär, okamasaň diýip, kitabyna köp diýärä, brain cells gonna die diýip. Şo ýadyma düşýär, her gezek bara okama, okamok goýunda, kitaplarymy okamak ýatdan çykanda. Hawa, gyzykly ýagdaý. Emm, soň neme bardy? Haýsy makalany okapdyga? Hä. A, dogry gapyny kakmak. Ýadyňa düşýärmi?
Hawa. Hawa. Nähili?
Asyl ideýasy näme? Arkasyndaky gürrüň näme?
Arkasynda gözüň düşi, töweregiňe seredýäň ol özünde-de bolýar, özünde bolýar esasy. Ýöne zeýrenip ýörmän, şu gün okuwda şeýle boldy, plan zat boldy, näme boldy, ondan gidýän, onda plan zat, işde plan zat boldy, näme boldy, zeýrenýän. Köşeşmek üçin aýdýan, düşnükli-dä ol. Onuň daş töweregine seredýän welin, adamlaryň sosial mediada düşenler näme-de, ulgamlarda, sosial ulgamlarda-da şeýle. Seredýän welin, aý, pylan zat näme, her kim şikaýatçy, her kim zeýrenýär. Hum. Onda seredip görýän welin, şul adamlar zeýrenýär. Bular belli bir wagtdan soň üýşüp zeýrenme ýagdaýyna gelýän bu ýagdaýlar. Jemgyýet bolup zeýrenýär. Sen edýän welin, häzir pikirlenip görýän bir hajatyň bolsa, bir problemaň bar, ýetmezçiligiň bar. Şonda iki sany zat bar, arzyň, şikaýatyň bolan wagty iki sany üns bermeli zat bar, aýtmak üçin, adresi ugratmak üçin. Birinji bilen-ä adres dogrumy? Şol adam şol arz şikaýatyňa seň kömek etme ukyby barmy? Potensialy barmy? Häzir seret ol kömek edip bilmeýän bolsa. Menem aýtsam näme peýdasy bar? Peýdasyny geçdim zyýany bar häzir iki aýdan soň näme boljagy belli däl o meni tersime ullanyp biler şo mahalyň. Häzir gidip nime gitseň nämäge duş. Molluma gidip men bilim agyrýar diýseň näme peýdasy. Bilim agyrýan bolsa gidip psihiatra gitseň bir peýdasy ýok. Ondan näme etmeli ilki bilen adres saýlamak nemesinde meselesinde ilki bilen üns bermeli zat garşyňdaky şoňa çözgüt tapyp bilýärmi. Ýene bir gün sönede belki yzgiderligi ýalňyşandyr, ikinji has bolupdyr, indi indiki aýtjagym has möhümdir. Saňa kömek etjekmi? Şo ynamlylyk barmy şonda? Hum. Bah. Belki ol seni misýuz etjekdir, şol zady, öz ukybyny, belki tersine ulanyp saňa zyýan ýetirjekdir. Indi Nüştaýda hem-ä ynam, ynamlylygyňam Nüştaýda iki görnüş, iki görnüş däl-de, iki ýüzi, iki taraby bar ýa-da birinji bilen-ä adamkärçilik tarapdan ynamlylyk. Sen şoňa ynanýaňmy çyndanam? Ikinji bilenem ukyp tarapdan ynamlylyk. Şony edip oňararmy çyndanam? Hum. Bah. Ondan häzir şul ikisiniň birinde problema bolsa seň meseläň çözülenok. Hmm. Häzir oňarjak adam bolsa, şony edip bilýän adam bolsa, eder, meseläni çözer. Hmm. Ýöne adam perşaby ýok bolsa, soň seni it edip ullanar. Nah. Sen berýän ýüpüňi alyp berýän oňa. Hmm. Eger oňarmajak adam bolsa, näçe merhemetli, näçe adamkärçilikli adamam bolsa näme eder? Diňlär goýar, häk köşeşersiň ýöne köne köşeşer, problema çözülmeýär, ýene şo garaga durar ýaram, ýöne diýer hä bu ýaram bar ekenka, iň bolmanda gelip basmaz ýarama. Eger onam tutdurybilmesek, ikisem ýok bolsa, hemem peýda etmeýär, hemem ýarama basar. Ýi, nebemi? Çözgüt näme?
Çözgüt, kakjak gapyň gowy pikirlenme. Ilki bilen köpçülikde aýtmak, häzir biriniň problemasy bolsa bildirtmän şoňa zyýanyny ýetmejek şekilde gözleýän bolsaň belki bolup biler köpçüligi ulanmagam dogry ulanmak ýalňyş däl mysal üçin plana kömek gerek adamlar kim kömek edip bilýär ýaly bir mesele ýalňyş däl ýöne meniň şuňňaly derdim bar diýip köpçülikde aýtmak iň ýalňyşy. Sebäbi sen, nädip? Ilki bilen-ä haýsy adamyň sen, saňa seredýändigini bileňok, seni okaýandygyny bileňok. Ol adamlary seljermekden geçen, sen olary tek tanamok. Tanamok, saýlap, bilip, kime aýtmaly men şu arz-şikaýatymy diýen wagtyň, seljerersiň, belki dogry seljerersiň. Belki. O köpçülige aýtmak iň samsyk neme ýol bar a indi men şundan der şundan nädip çyzylýar bu zatlar iň bideregi sebäbi sen audiensiňi tanamok. Dogry. Bah. Hakykatdanam bir hile aslynda bar a zat diýer a iňlisler common sense diýer a biläýmeli zat ýarak bolýan ýatdan çykýar ötýän durmuşyň. Gündeki zatlar bilen Owaa. rutinler bilen-a. Adam bolmaly rutinler bilen. Kyn pikirler däl. Hümm. Dogry dogry. Kyn zatlar däl. Ýöne ünsler.
Ünsden gaçýarlar. Hawa. Ýönekeý jogaplar bar.
Oňa-da men hemişeki ýaly sosial mediany günälap bilemok. Maňa näme bolsa-da. Ejeler günäleýär, aýagym agyrtdysa hemişe telefonda otyrýaň diýär-ä. Sag bol menem saňa nä aý problema bar diýip hawa aý senem social social media köp oturýansyň diýýänara ondan her kim aý sen bizar etdiň aý bar hemişe bar diýipler gaty gaý olam gyzyk ýagdaý bar gürleşip daýyp bolar welin soň neme gördük biz biziň gowy görüp okaýan şahyrymyň arada doglanynam boldy Gurbannazar Ezizowyň Serpaý goşgusyny bir analiz edipsiň.

Bäh. Demek Skridow gowy baryp dur. Ýagny üýtgeşik bir ýigrennen adamsy ýok-da, belki göripli bir zatlary bardyr. Ol hem ikiside bar. Ýöne umumy halka alyp seredýän welin, gaty gowy baryp dur hemme iş. Ýöne goşgusyna seredýän welin, ýekeje adama ýeterlik söýgi bilen bir pursatjyk söýmseň, ony ömür boýy söýgin diýmändir, üýşüp söýgin diýmändir, bir adama ýeterlik söýgi bilen söýgin diýipdir, ýekeje pursat. Bäh. Halk şoň ýaly söýgüne garamazdan şol adama şony diýdiripdir. Bärde bir gapma-garşylyk bar. Bir neme bar. Gabat gelmeýän zat bar-da. Halk söýüpdir. Ýöne ol söýülmeli diýipdir. Oň üstüne-de wada beripdir. Serpaý ederin diýip. Şalaryň elinden gelmejek serpaý. Onda-da näme diýer? Mysal üçin. Küýseýär diýýär birem ýüregim. Şol taýda. Ýatyp durman şu wagt göni setirme setir aýdym bilemok. Ýa şol taýda diýýär ýüregim küýseýär diýýär. Söýgüli diýmek şol halkyň berýän zady şony kanagatlanmandyr. Kanagatlandyrmandyr. Onda diýmek näme? Halk ýalňyş metody ullanypdyr. Söýer.

Ýöne diýjek bolýan zadym, köplenç söýgi goşgulary birazjyk emotional nemeler ýatda galýar-da. Has pikirlendirýän, has many dolduran içinde goşgulary ýatda galmagam. Ýa many dolduranam bolsa, içinde manydan doly Şony ýüz we seredýäs. Mysal üçin, köp kişi zat diýýär, ýene güýz, güýz bolsa saralýar ýaprak, ýaprak sarar, ýene durlanýar pikir. Ýatlaýan geçeni öňküden köpräk hem diýýän oňatly Hudaýa şükür. Şony okaýan aýdýar ine, Bähbitli iki ýüzüň peýzažy gaty gowy. Oho, güýz ýok o taýda. Ölüm bar. Ýapragyň tänişine meňzedipdir ölümi. Şoň ýaly. Gyl ujunda bir zat bilýän, ýapragyny düýeläp tanýan. Şoňa meňzedipdir. Başga bir, ýene bir goşgusynda Ajal şemaly näme, kowalaýar diýipdir ýapragy. Yzyna tesýär diýer-ä. Ölüm bilen, ölüm hakda o gijeki myhmana-da seň aýdýaň. Özüne, özüne-de aýt. Goşgularym diýip.
Hawa, ýaňky aslynda hiç de neme däl, seredip göräýmäň. Ýönekeý bir tebigatyň peýzajy-da, nemesi däl. Weli, şeý okap, şeýdip okap, şeýdip okap, adamdan, aý, gözüňi getir sen, näçe sany metafora, näçe sany nämäni pikir edýäň, näçe sany adalgany goşgyň içine salýaň, ýapragyň içine, derýaň içine. Biri gelip diýýär, Derýa akyşy owlan eken-aý diýýär.
Hakyky. Näme diýjekdi? Hawa, şo ýagdaýa bar. Onam gidip her ýylyna Ezizowy ýatlama güni edilýär-de. Hum. Goşa okalýar, her ýyl ýat tutup goşa okalýar, goşa okalýar. Ýöne näme diýjek bolup dur. Hum. Debet gidýär mysal üçin. Ýok, şuny diýjek bolupdyr, ýok, muny diýjek bolupdyr gidýärmi? Ýa, mysal üçin, üstüne pikirler öndürilýärmi? Näçe sany pelsepe, täze pelsepe öndürip boljak goşgular bar bu. Häzir men köp makalalaryma, oýlanmalaryma seredip görsem, üstünde iki setir Ezizowyň goşgusy bar. Hakykat. Beh. Mysal üçin bir goşgusy bar. Hemme zadyň adatylaşmagy barada. Hum. Özüňi bagtly saý bir ajap pursat sen begenip bilseň adaty zada. Hum. Diýýär. Mysal üçin iki setir. Ýöne şul mysal üçin diýeli ejesiniň öýünden günde girip çykýan adam ejesiniň naharynyň gadyryny gymmatyny bilenok. Ahyry. Şuny taşla bir ýyl daşyna gelip şo nahary iýsin şo naharyň tagamy üýtgemedi. Ýöne indi şu öňki adaty zat adaty däl bolan wagty gymmaty artdy. Indi ýaňky öňem bardy ýaňky goşgy öňünde sözbe söz ýadyma düşenok ýöne näme diýýär Säher bilen daň şapagy doganda näme edip bakarsyň güwleýän oda diýýär. Ýok. Güne seret mysal üçin. Iň soňky gezek haçan gün doganda çykyp seredip gördüň ýa gün batandan? Günde dogýar o şol. Günde batýar. Günde ýaşýar. Ýöne kim çykyp eý şu gün gün ýaşýar-ow häzir diýip kryşa çykyp ýa köçä çykyp seredip görýär. Näme üçin seredildi oňa?

Ýa. Şony nädip boldy? Näme boldy? Näme diýjek boldum? Näme üçin ony mysal getirdin? Hum. Astynda iki setiriň içinde näçe sany zat goýup dur? Hawa. Ýöne sen gelýäňde, Aý, şuny alyk diýýäň. Ondan soň hem söýdüm diýýäň. Hum. Ýöne bir pikirlenip gör, söýdüňmikam sen ony? Bah. Zat ýaly-la hä ol. Mysal üçin, öňüňe getirip, gowy bir süýji palaw goýýarlar, etini iýýäňde palaw süýji bolup dur diýýäň. Hum.

Ol şo pikiri, şo goşgy, şo kapýa, şol meňzetmäni içine salýança, kim bilýär näçe gije ýatmady, kim bilýär näçe gije oturyp agrady, pikirlendi. Derletdi bilýäňmi bir ýerini. Ondan soň saldy. Şoň üçin diýýär, özüne ynam bilen diýýär, şu hiç kimiň elinden gelenok şu serpaý diýýär. Kimiň elinden, ýene bir şoň ýaly ejir çeken biriniň elinden gelýär şo serpaý.

Edis bilen
pikirdeş bolan wagtlaryň köp köp bolandyr diýip ýazsaňa. Hawa men asyl maňa gyzykly ýagdaý boldy şu ara menem ýaňky öň mekdepde kitaphanadan kitap alyp bolýan wagtlary diňe şu Edisiň kitaplaryndan alyp soň ahyry öýe satyn alyp gaýdyp goýdum welin içim gysam bady goşgy okaýan-da häzirem hä bärde okaýan ýöne edil kitapda bolanok telefonda zatda okansoň Gyzyklanýan naprmer, eý şu diýen şu däl-ow diýenler meselem şu barada ýazypdyr we edil şu däl diýip edil menen seňki ýaly okuýar ýöne köp kişi bilemok şony zatlar bolýara känbir bilýäňmi instagramda aý goşguçyklary bir owadançy surata goýup paýlaşýarlara aýny biziňem asyl edýän işimiz şoňa meňzeşiräkmi ýöne Bilemok gardaý diýjek gaýgy oýlap görmek kyn ýa nämemi arkasyndaky zat ýaňky ýalňyzlyk daýypsyň a töweregiňde adamdan doly hem bolsa diýýär ýalňyz diýen matdan sagadyny sakla şonuň üçin Gurbannazaryň goşgysyny alyp dur adyňda dogry däl öwrenen düşünen zadyň indi Asyl mesele nähilek? Näme üçin şony şeýdip seredip baňkaýa çymýarok bara? Meselem, indi düşünmek kyn. Arkasyndaky manysyna ýa-da bir bilemok. Belli bir ýagdaýda asyl goşgyň şu özünden has düýp hem gowrak manysy, bir zat öwretýän manysy bar welin, şony has görmek kyn. Ýa kyn bolmasa-da bir hili ýa-da näme diýilýär, aý gözden geçirilip goýberilýär.
Bilmedim ony men pikirimçe ýaňky okama metody biraz ýalňyş taýdan galýar şeýle seredilýär dagy ýaňky kitap okalanda da şol goşgy okalanda da şol ýöne her kim goşgy däl her şahyr içine many sokaýyn men pylan pikiri düşündirijilik bolaýyn diýip goşgy ýazanok ýazma mejburyýetinde-de däl men oňa. Hiç kim özi zorlap bolmaýar dany manyly goşgy ýaly bol sen zat diýip. Ýok ýok ol ol koneşne. Ýöne ýene Ezizowyň öz aýdýan zady adamlary güýmeýänler şahyr däl adamlary özgerdýänler şahyrdyr diýen goşgy. Onam pikir edip görmeli häzir güýmemek üçin ýazýan adamdan wagtyny almak üçin ýazýan ýa özgertmek üçin ýazýan. Indi muny geçeli diýeli dogry saýladyk okajak zadymyzy diýeli özgermegi saýladyk güýmenmegi dälde. Ondan okap başladym. Ondan soň, mysal üçin, güýmenmegi saýlabam bilerin adamlar, oňa-da söz ýok. Häzir olam bir keýp, lezzet däl-ä, oňa bir zerur ýok-da, garşysyna neme diýen ýok. Ýöne, diýeli, özgermegi saýlady, pikirlenmegi saýlady, okap başlady. Birinji bilen, näme etmeli bolýar? Özüňi okuwçy, birinji bilen-ä garşyňdakyň zadyny bir derejä goýmaly garşyňdakyň. Hazirgi motorlar. Aý şahyr laý. Öň biri gelip neme diýýär maňada indi onam ýatladym ýaly okaryn. Öňem diýildi köp. Aý sen şahyr laý diýýär. Bir iki sany goşgy ýazyp şony paýlaşýan. Elhenç. Elhenç sözaý bara. Şahyr laý. Hawa.
Zat ýaly. Men men özüm şahyr ýalym göremok. Dört beş sany goşgym bar häzir toplasam jemlesem. Näçe öwselerem gowy ýazýan ekeniňä goşgy diýselerem. Men özümi şahyr ýaly göremok. Meň öz işim bar, men genetika okaýan, ylym okaýan. Ylmy iş edip ýörün. Düýn-öňňinlikde bir kitap çäp törýärdim, şol çap edildi.
Tüweleme.
Meň öz ugrum bar. Men şahyr däl. Ýöne on şahyr diýmesem, eger peseldip düýmeýän bolsa, neme däl, bolýar. Aý şahyr, onda Ýaňky ilki bilen garşyňdaky kimem bolsa, ýazyjym bolsa, şahyrym bolsa, bir alymam bolsa, beýleki, mysal üçin, diýeli biolog pikir, Aý, pylan zatlaý diýip başlasam, men eýýäm oň gapyny ýapýan ýaňky bedräň gapysyny ýapdym, gapagyny ýapdym. Men geljek pikirlere men ýapyk eýýäm, sebäbi prejudis bar, bir öň höküm, ir höküm diýeýin, näme diýeýin, bir öň höküm bar, bir kelle ökde pikir bar eýýäm. Ondan gapyny ýapdym, ýöne nädip gelsin ol. Okadym-okadym, ýöne geçip gidýär. Ýaňky gapaga degip gyrt gyra akýar suw. Bedräň içine girenok. Ondan buran şu wagt, ikinjiden käbir bedräň aşagynda deşik. Alyp galaýyn bir zatlar, pikirem ýok. Göni geçip gidýär. Okaýar. Bäh! diýenok, şo bäh diýmeli-dä. Näme diýjek bolup dur zat. Şony garşyňdaky seň bilen bile oturan ýaly, saňa ýüzlenýän ýaly pikir etmeli welin, şol edilen adam. Şony sen zat diýmeli däl. Aý, ol oňa ýazypdyr däl, maňa ýazypdyr şony diýip pikir edip görmeli. Men özümi wakaň içine sokmaly. Şonda neme bolýar? Has galýar şol betde kelläňde galýar. Ondan özüňi içine sokan wagtyň ýazgylaryňy okybyň düşünmeli. Sebäbi ol many berjek bolandyr-da belki ýalňyş berendir. Belki dogry berenem bolsa sen ýazgar ýaly şol dogry beren pikiri seň kelläňde hasam beter ornaýar. O gadymda palçygyň üstüne basýan ekenler-ä.

Nemeda ýaňky waka men naz okapdym eý şo iň gowy eden goşgym o gijeki myhmanlara Ezizow şony oturyp nädip bilýäňmi o zat bara kimdaý kim diýäraý ewrika diýip bilýäňmi zat bara fizikada ulaldyp aýtýara şo momentdara mendenaý. Bir hili bilemok nämeden Ew- nämeden Evrika, ýöne Evrika. Ony oturyp eý, okaýan, täzeden okadym, aý diňläp gördüm. Soň eý bir oturýaňmy aýtdym, näme bu? Eziz özüne bir hili özüne ýazýar da araý goşgyny asyl men hawa şol bolan waka diýip ýazanok da özüne ýazýar da. Aý bolan bolsa da bar şony. Kellesinde bolup geçen zat barada bolandyr o. Sebäbi öňüme diýýärdi, pytlap bir kitap düşdi, meniň diýýär ölüm barada solarymdyr diýýär. Aýtýar, işe ölümiň şoldan diýäýjek zatlaryny nädip bilýäň diýenden otyryn, otyryn welin, aý diýýär, men şu iş diýýär ölüm berilmedik bolsa diýýär gidip ýaşardym diýýär. Hawa, zeýren, iki bolup agladyk diýýär oturyp. Soň oturyp, eý, bä. Şondan soň men iň gowy gören goşgy, olar bara.
Aslynda şoňa-da seredip görýän wagym, nämäni görüp bolýar-da, şol nämelikdir, ölüm düşünjesini öz kellesinde aýlapdyr, aýlapdyr, aýlapdyr, ölçäpdir. Şu proses bar-a, başyndan soňuna çenli şu prosesi bir myhmançylyk ýagdaýyna sygdyrypdyr. Düşündirjek bolan. Olam nämeden bilip bolýar? Birden ölüm geldi gapyny kakdy ýaly bir ölüm bile ýüzleşme ýagdaýy bar. Görmeli. Sen şoň bilen gürleşmeli bir. Ýa-da zenofobiýa bar. Ýa-da bilişmeli biri bilen tanyşmaly. Olam bir näme bar indi şu geldi gürleşdik.

Hawa, her zat ýatnaşyk bolup durýar. Her zat ýatnaşyk bolup durýar. Ondan soň olam näme diýýär? Ýani gaçyp bilenok. Olam kabul etmeli bolýar. Şo taýda aslynda bize bir neme bar, habar bar. Bir berjek bolan pikiri bar, da sen gaçyp bilenok sen. Öýlänok bolsa, ol kabul eder bilen. Ondan soň eýlesinden beýlesinden seredip görjek bolýar. Sebäbi ýumşak bolma meselem gaty agyr. Ondan diýýär. Sen öne ölümi gürletýä şony düşündüriň üçin. Sen näme men günde näçe jan alýan bilýäňmi ýaly manysyna zeýrenýän. Maňa hezil döredýäňmi şu jan alyp ýörüň. Ýa-da näme aýtjak bolýarsyň ha mysal üçin. Näme däl şu. Adaty zat şu ölüm. Seredýän şu gün mysal üçin açyk gördüm näçe adam ölüpdir. Adaty zat. Ýöne adam şony özüne laýyk görmeýäni üçin kabul edesi gelenok.
Hakykat.

Ondan kabul edendigini görkezýär dagy şo içinde aslynda belli bir derejede şo prosesiň nädip geçendigini öz kellesinde aýdyp berýär. Ýöne neme ýaly görünýär dagy. Ýöne bir waka ýaly görünýär welin şo prosesiň nähili kabul edilendigini nähili siňdirilendigini aýdyp berýär aslynda.
Bäh. Hakyky.
Sebäbi ilki meni öz makamda bäh. Şony şeýdip düşündirmek gaty ullakan ussatlyk diýýän aragalyk gözden getir näçe günläp pikirlenmeli ony ýazmaly adamlar tak şeýle bir gelýän bir zatmyka diýip pikir edýändiram moýyn beýle däldi aragalyk oturyp ýazarsyn gözden getir gaty eý gürleseň gürläp oturyn mena gaty gyzykly boldy meň bäh diýen momentlerimi sanasaň ýüzden-ä geçendir onam aý sanap göreriz gyzykly ýagdaý bolup nememi ýapmak üçin birki sorabereýin. Indi goşgulary köp gürleşdik bari. Iň gowy kitabym soraýyn. Iň gowy üstanyň kitap ýa goşgulary hökman okamaly diýenden. Meselem diňleýjilere. E, dogrymy aýtsam hiç kellämde kitap näme ýok ýöne näme gowy mysal üçin däp okamda haladym. Thinking Fast and Slow. Ondan başga Näme bar ki näme. Zadam aňatdym. Bir mysal bolmasy üçin aýdýanlary. Zero diýip bir kitap bar. History of Zero men üçin aglatdy. Matematikanyň taryhyndan başlap nol, nol düşünjesiniň nähili gelýändigini düşündirýärdi. Şonda aýdyp berende, mysal üçin, Her tapylýan teoriýada matematiki formuladan zatdan, nol bilen baglanyşykly formuladan düşünjeden arkasyndaky ideologiýany görkezýär. Düşündirýär. Mysal üçin, düşen adam ýöne oturyp diňe matematikany halaýany üçin formula düzenýärmi ol indi? Aslynda bir pikir ýöredýär, bir pelsepi pikir ýöredýär, düşünjesi bar, ynanç bolsun, dini bolsun, pelsepi bolsun bir düşünjesi bar, şony subut etmek üçin, Gidip matematika formulasyny nem edýär. Mysal üçin, zat diýişýärler Pifagoryň irrasional san bolup bilmeýär, Hudaýa garşy gidýär diýip. Beh. Aslynda din bilen baglanyşdyryp şony inkär edýär. Indiki gelip irrasional san bolmaly diýýän adamam din bilen baglanyşdyryp, ynanç bilen baglanyşdyryp şony subut edýär. Subut edýär diýmäýin-de, şoňa görä bir formula tapjak bolýar. Şuny diýjek bolýaryn, ýaňky şu Zira kitapda näme üçin haladym şuny, açyşlaryň, şol ugurdaky açyşlaryň hemmesi, nol bilen baglanyşykly açyşlaryň hemmesi arkasynda bir pikire daýanýar. Hum. Hä, nol muň ýaly eken, soňsuzlyk muň ýaly eken, dünýä foruma, pogubit forumda tapyp durlar zat däl-de, agam. Hawa. Hany şony gaty gowy gördüm. Belki başga ugurlarada şony edip bolar. Belki her bir alym ilki bir düşünjä eýe bolup, ylmy adalga tapandyr, bir pikir tapandyr. Belki. Onda bular nämä peýda edip biler? Mysal üçin, indiki tapyljak zatlarda pikirleriňi, düşünjeleriňi Haýsy ugurdan ylmy barlag etjegine urugdyryma garada peda edip biler. Mysal üçin men şeýle pikir edýän bolýan, onda diýip gidip şul ugurdan bir ylmy barlag edip göreli, mysal üçin. Onda şony şo kitaby şony gaty halapdym. Şol ugurdan üçünji näme edip bilerin, ekem pikirlenme zat ýok şu barada. Ýöne näme okajak bolsalar, nowel, kän okaman halamok. Çeper eser okajak bolsalar, Onda näme diýerdim? Ýa, men, meň öz ýazasym gelýän stil, arzuwymda, hyýalymda, men özümiň bir ujundan ýazybam başladym, ýazasym gelýär, şonuň ýaly diňe meňzetmelerden doly bir zat ýazasym gelýär, The Little Prince. Gaty gysga, gaty sada, ýöne içinden näsam tema çykaryp bolýar, gowy.

Şo kitaby zadyň adyndan ýazýar, ölümiň adyndan ýazýar. Okap gör, gyz-gyzykly. Menem nobat öň zat o çeper eser halamokdym, täze döwrüň dara, ýigrimi birinji asyryň çeper eserini okamokdym. Soň bir ol awtory okadym dagy, gaty güýçli kitap. Şolam gaty gyzykly. Ol ýöne belli bir zat bar, hekaýa bar, bir gyzjagajyň hekaýasy bar, zatda nasist Germaniýanyň döwründe. Ýöne şoň üsti bilen hemme zady düşündirýär-de. Şo kitaby aslynda ölüm gürrüň berýär.

Dije Kaýan adam da araýşa wagt kän bir düşünilmedik-ä. Aýtýar-a zat-da, analiz etýänler-de öz wagtynda kän adamlar düşünmändir oňa. Soň şu wagtlar adamlar hap halaýarlar. Eý, näme? Gaty gowy. Bah, gyzykly, gyzykly. Aýdýan-a, gürläp otyrsaň gürleşibermeli. Nesip bolsa, ýene-de bar-a birnäçe epizodlar ýazaly. Indikilerde bir belli bir topik goýup. Baý bu gezeg diňe tanyşdyrylyş boldy. Seň gyzyklanýan zatlaryňda ýazan işleriňde köp köp sag bol. Çakylygymy kabul edip gelenligiň üçin işiňde-de üstünlik. Ýene-de Sag bol. Nesip bolsa geljekde bloglarda görüşeris. Diňe umyt etýän. Sag bol.